Yo mía dowe zɔ na mi ake va míaƒe yaba lɔ dzi ke míele tɔgbi azuma amanetsia gbe ƒe aƒe gã me. Egba mía ete ɖe tɔgbi ŋu be mía ase nya ɖeka ve aɖe le egbɔ nya mi ke eɖo kuɖɔ ne wɔna ŋkɔ nye nya vodra be lu gana ko. Mía ke le tɔgbi dzi kpla e tɔgbi amanetsia gbe lo. Yo amanetsia gbe ne mía nɔ ŋuti Anɔ lãmesẽ me akpɔ ɖo akpɔ ta enunekpe futɔwo. Magado gbe na xexea katã zi ɖeka ke le gaƒoƒoya me yi ke miedi be yewoagate nye aɖe dzi se kpɔ ne maɖem ɖeka eve me na mi le agbasa dzi. Yo, akpe míatɔ míaɖe kuku be midi be mía anya nu be agbe, agbe Agbe yi ke ko mí na sese wobe agbe, ame aɖewo be agbenɔnɔ, agbe ɖe, nu ka ƒomevie wònye ne nàɖe eme ne mí? Mía tɔ. Yoo, gbã agbea, e, enye nu yi ke ŋuti míawo katã mí le abe ale yi ke ati ku le vɔ elã, elã ƒo xlãe ta. Agbe yi ke mí lea, ye ŋtsi ko mí amegbetɔ mí le tɔtrɔ ƒo xlã le, ye mí le tɔ godo do le anyigba ya dzi, le míaƒe nuɖuɖu, míaƒe nununu, míaƒe teƒenɔnɔ kple míaƒe dɔwɔnawo katã, agbea ŋtsi ko mí le asi trɔ le nenema. Ta nu ma ye nye agbegbɔgbɔ yi ke le mí amegbetɔwo me, ye nye agbegbɔgbɔ yi ke le mía me. Ye ta nenye be agbegbɔgbɔ ma le mewò ko ye èle lãmesẽ me la, Ehiã kokoko be edze be nàwɔ nane. Azɔ nuka asɔ do ŋusẽ agbea be ŋuti la ne wòanɔ ete nu ne nu yi ke ènya le mewòa ne nàte ŋu aɖe toe? Yoo, mía tɔ, mele kuku me dim be mabia eƒoŋ etɔ asi nanewo dzi fia be, edɔwɔna gbetɔ ate ŋu ama nu yiwo ke ƒo ƒu hafi wɔ agbea ɖe? Àte ŋu aɖe eme na mía? Be nu yi ke woeƒo ƒu hafi wònye be enye agbea, nenye be hafi ànye amegbetɔ. Ame agbetɔ adzɔ ɖe xexea mea, edze be woavia wò ɖe afi ɖe, woalé agba da ɖe afi ɖe, ana nuɖuɖue anyi kakaka wòava do ŋutilã havi wòava zu nu yi ke viɖe alo dɔwɔna ne ate ŋu ado tso eme. Na agbe ma ƒe lele daɖia ye nye nusu kple nyɔnu ƒe gbɔdɔdɔ. Ke le míaƒe gbɔdɔdɔ ma mea, va wɔe be enuku yi ke míɖana asi da ɖe ƒodo me ne nyɔnua, Nyɔnua nana nuɖuɖu enukuma yi ke me agba le be ate ŋu amie la, enana nuɖuɖui. Ne ena nuɖuɖui vɔ la, enɔ tsitsim kakakaka eye ɣeyiɣi ɖe le la, ne va tsi vɔ magate nɔ xexeame me o ta edze be nuka nedo. Ye ta menye be ne fɔfu nanewo le maɖui o, nanewo le mawɔe o, agbenɔnɔ ɖo le ne le wɔ la, wɔnɛ be nukua srɔ̃nɛ le mía me ke ne va dzi via, ne menya o kɔ agbenɔnɔ ma etsi ɖevia me. Ɖɔkua be wodo bli ɖe ati gɔme, eblia nɔ ɖi keŋ kple atia akɔkɔ tralalalala. Gake sɔɖui ɖekee mate ŋu anɔ me o, elabe eya meƒo ɖe o. Eya ta míaƒe agbenɔnɔa kple ekua ya le teƒe ɖeka. Nukua me ye agbea le. Míezu nukuku. Amegbetɔ kuna vɔ agbea mekunɔ o, eya ta wogblɔna be enuku woavia nuku. Gbɔdɔdɔ nye be mivia nuku. Enukua, agbea ava do le enukua me ye wòava ɖe alɔ. Ne èle kaka ɖe dziwò la, wòle dziwò kpɔ be nànɔ sesẽ ɖe agbe ko dim wole ne wò. Agbea ko wole xlã ƒomee kakaka ne tsi, sukue ɖe wò nu kawoa, Èva le ɖokuiwò nu vɔ agbea etu nuwò vɔ. Wogblɔna be, A, fifia ètsi vɔ. Ẽ, agbea tu nuwò. Lé yi ke wò tsɛ àte ŋu awɔe ye wò tsɛ àte ŋu adzi me ɖe te nuku bubu wɔa ele gbɔ. Ye ta agbenɔnɔ nyuia míwo ŋutɔwoe la tui. Ne wò ŋutɔ mètui o ya èkplea nukua kple agbenɔnɔ ke menyɔ o ko la, ame mawo zuna nu gbegblẽ wɔlawo. Ame mawo egbea wova le ŋkɔ na ɖewo be wonye azetɔwo vɔ̃ɖivɔ̃ɖi ke wokɔ.